Wokɔ Asanteman mu a, even mpo yɛnka no sɛ the largest city in Ghana yɛ the capital Accra, the second largest city no yɛ Kumasi, then in Ashanti region the second largest town to Kumasi yɛ Mampong. Nti na kyerɛ sɛ ne din no ne ne honam no sɛ Ɛyɛ kuro kɛseɛ. Apart from sɛ ɛyɛ second largest to Kumasi no, sɛ Asanteman hyia a, administratively no, ɛyɛ Mampɔnhene na ɛyɛ second to Asantehene. Yɛkɔ ko nso a, ɔno ne Asante nifa hene. And more or less no, ɛwɔ mu sɛ Chief of Defence Staff wɔ yɛfrɛ no sɛn, Bantema Army Commander yɛ asafo deɛ, na ɛduru baabi a, ɛnam sɛ Mampɔn na ɛyɛ second to Asantehene no nti, ɔno na ɔdictate biribiara. Mampɔn akonnwa no yɛ Biretu akonnwa, wɔyɛ Biretufoɔ. Nti sɛ woyɛ Biretuni na woretie yɛn a, wohu sɛ kuro kɛseɛ paa o, woyɛ Biretuni na woretie yɛn a, Biretuo piesie na woaka nkyene agu no. Na sɛnea midii kan kaeɛ no, Asanteman mu no, Asantehene nko ara na ɔte kɔkɔɔ so, ɛyɛ golden stool so. Mampɔnhene nko ara nso na ɛte sika dwetɛ so, ɛyɛ the silver stool. Wɔn a aka nyinaa, obiara akonnwa yɛ akonnwa tuntum. Nti na kyerɛ sɛ Mampɔn di mu yie wɔ Asanteman abakɔsɛm mu ne Ghanaman y'abakɔsɛm mu. Sɛ. Mampɔn, wohwɛ the formation of Asante no, Asante, Asante, Asante no a, wobɛka sɛ Mampɔn becomes the only outsider because wɔn a about four or five states na ɛde Asante sii hɔ no, Kwaman a nnɛ abɛyɛ Kumasi, Asumenya, ɛne yɛfrɛ no sɛn kokofu ɛna dwabɛn wɔn nyinaa no asumenya yɛ aduana aduana piesie ne asumenya mmiɛnsa no aka me bɔɔ din no wɔn yɛ ɔyokoɔ ɛna mampɔn yɛ biretuo na wɔn a nnan no nyinaa no efi asanteman so ɛwɔ amanseɛ na bɛ ɛɛ mampɔn deɛ wɔn efi yɛfrɛ no sɛn adanse ɛɛ ahensan na wɔn ɛɛba no. Ɛyɛ ɔbaa na edii wɔn anim a yɛfrɛ no Nana Asiamah Gosia. Enti no yɛfrɛ no sɛn? Harifie panin ba bɛdii akonnwa no. Ɔfiri hɔ na Nana Meniampɔn nso ba bɛtoaa so. Nana Meniampɔn akyi na ɔhene bi baa a yɛfrɛ no Boahen Anantuo. Nti Boahen Anantuo no, wɔno ne mmerɛ so Ɛnna na ɔsɛe tutu wɔ hɔ, a ɛkyerɛ sɛ ɔsɛe tutu, yɛbɔ ɔsɛe tutu din a, na yɛabɔ Kɔmfo Anokye nso din, a ɛkyerɛ sɛ yɛde Asanteman de si hɔ. Saa mmerɛ no, na wɔsom Denkyira, na Asante som Denkyira. Na ɛyɛ Ɛboa hena no ntua? Na ɛyɛ dwaben. Hena ɛfrɛ no adakɔ yi adɔm? Aberɛ a denkyirahene de yawa bae sɛ yɛmfeele no gold na ɛfei obiara mfa ne yere a ɔdɔ no mfa nka ho mmra na wɔmmɛsom wɔ denkyira. Ɛna adakɔ yi adɔm bo fuui, ɔtwitwaa akyeame no aso na wɔde aboɔ, ɔde aboɔ de guu yawa anim sɛ wɔmfa nkɔkyerɛ denkyirahene. Wei na ɛde ntɔkwa no baeɛ. Na ntɔkwa no rebɛhyɛ aseɛ no, ɛna Komfo Anokye a ɔyɛ spiritual leader of Ashanti, in fact, more or less ɔno na ɔde Asanteman sii hɔ, ɛna ɔkaa sɛ, Ɛnyɛ adeɛ a Asante bɛtumi denkyira wɔ kwan biara so. Asante ntumi ne denkyira nko. And the reality is that Ɛko no wɔn ko wie no fɛ yiase wɔ the sixteen ninety nine there about no wɔn ko saa ko no wie no half of the Ashanti population was lost in the war ɛɛ nti yɛ na obi kasa ofi sɛ oye ko fɛ de nkyerɛfo so daabi daabi ɛnyɛ easy saa na ɛnyɛ mmerɛ saa half of Ashanti population ne nyinaa was lost ɛna ɛnam so ma Komfo Anokye ɛhyɛ mmerɛ bi sɛ ma obi ankyerɛ obi ase cause firi saa mmerɛ no na ɛsɛ Asantefoɔ de afrafra dɔm na de build wɔn mu state no nti nyɛ wo ɛna obi bɛboa wo ɛfɛ wobɛkyerɛ no asɛ sɛ wofiri da home wofiri mfante wofiri se ɛhɛ nti kɔ asantema mu a yɛnkyerɛ obi ase kɔmfa no kye saa mmerɛ no na wɔyɛɛ saa adeɛ na ɛko no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ nyankomade bi mmɛ yɛn abibifoɔ no yɛbɛka sɛ nyankomade yɛbɛka sɛ aduro wɔn sɛ ɛyɛ sɛ yɛyɛ me perform miracle bi wɔbɛhia nnipa mmiɛnsa ɛde wɔn ho bɛbɔ afɔre ama Asanteman. Yɛn nyinaa nim sɛ Tweneboa a Kodua a ɔfiri Kumawu, yɛn nyinaa nim Adwumakase hene, yɛn nyinaa nim Mampɔn hene a yɛfrɛ no Boahen Anantuo. Ɛna ɛkɔbaa nnɛ sɛ saa Boahen Anantuo no, ɔno deɛ na anka ɔte ne baabi o, na ne pɛ sɛ ɔdi ɛdɔm no anim kɔ ɛko no, ɔno ne Asantehene Osei Tutu. Ɛna ɔsɔree sɛ ɔbɛdi wɔ w'anim, na Kɔmfoano te se daabi, tena ase. Mehwɛ nnoɔma mu a, nipa a ɔbɛdi Asanteman anim akɔ ɛkoɔ no, ɔbɛwu wɔ ko no mu. Ɛna ɔsɛ tete sɛ ɔbɛkɔ, fisɛ sɛ ɔde hyeɛ anko a, ako adwane. Nti ɔman no yɛ kyekye no, ɔno bɛdi kan de ne mogya abɔ afɔreɛ ama ɔman no. Ɛna Kɔmfoanɔkye ka kyerɛɛ no sɛ, daabi, sɛ yɛyɛ no saa no a, te sɛ afei na yɛreboa dɔm no ano. Wo na obiara nnim wo, na woanni nnansa na wokɔ, na foforɔ ba a, ɛbɛha adwene nti ɛsɛ sɛ wo no yɛ stabilise wo. Nti mo a mo aka no hwan na ayɛ krado sɛ ɔde ne ho ɛɛbɛbɔ afɔdeɛ ama Asanteman apart from yɛfrɛ no sɛ Tweneboa Akɔdua mo a mo abɔ wɔn din ɛna boa ahene anantuo sɔre nti sɛ nyɛ saa deɛ a na nka ahemfo no yɛ yiyi wɔn mu no na wɔn nyina firi amanseɛ hɔ o ɛhɛɛ ɛyɛ Kwaman ɛne Asumenya Wɔn mu na eyiyii yɛ ne kokofo mu gisad ɔ dɛ eyi those states ɛkoɔ na dua na and ɔyoko states na ɛwɔ wɔn mu na eyi families na wɔn mu na eyi ɛ nipa tena ɛkonwa so asante na wɔn mu nso na ɛkyɛ position ankɛseɛ ne nyinaa ɛfa nti papa wei. de ne ho sii hɔ sɛ ɔbɛyɛ saa adeɛ yi wɔ aberɛ a na ɔyokofoɔ no ne yɛka no sɛ aduanafoɔ no te hɔ rehwɛ no no, na kɔmfoanɔkye make no nyinaa ɛdi gu hɔ. Nti yɛkɔ ɔko no sɛdeɛ ɔkaeɛ no pɛpɛɛpɛ, he was going to be the commander in chief, at the same time na ɔde tuo bɛkɔ but ɔ make sure sɛ ɔnto tuo, ɔto tuo pɛ Asante bɛdi nkuguo. Na wokɔ ɔko a wonto tuo na wonam hɔ, ɛbɛka sɛ you were naked. Nti yɛkum no wɔ ɛko no mu. Na ɛno na Asante nyinara yɛɛ biribi de boaa de kaee no sɛ Golden Stool no yɛ Asante man wura dea. Second in command no yɛ sɛ ɛyɛ Mampɔn. Nti from that time no na yɛ elevatii Mampɔn ma ɛba bɛyɛɛ second to Ashanti. Na ɛbaa no saa no, anso hɔ, After that war no a wɔn dii nkonim no, another war came. Ɛyɛ dɛn na ɛko no, second war baeɛ? Is it Daakye Mabuakwa war? Daakye Mabuakwa okay. war, very good. Daakye Mabuakwa war, nea ɛmaa war no baeɛ no ɛne sɛ, wohu sɛ na Twifoɔ no nyinaa, Kanfoɔ no som Denkyira, te sɛ Asen, Wassa, eh, Twifo, eh, Adanse, name them, all of them, eh, Akwamu, Akyem, Abuakwa kotoku bosome obiaa som denkyira ɛna denkyira aban no agu nti automatically no asantefoɔ susu sɛ ɛyɛ sɛ obia na ɔsom denkyira biara ɛne denkyira nso ɛbɛsom yɛn. Na Kɔmfo Anokye hyɛɛ mmara bi too hɔ sɛ afe biara ɛyɛ sɛ obia ɔsom sikadwa biara no ɛbɛhyia Kumasi na ɔmo twa dwira na obi a w'amma no Kɔnfanachi May seventy seven Roots for the Ashantis wei ka ho obi biaa a w'amma Kumasi afe biaa no na kyerɛ sɛ n'adwene ne sɛ ɔbɛyɛ dɔm atia Asanteman nti mo twa dwira no wie pɛ ɛsɛ mo kɔ tu hyɛ no so nti Ɔsɛe Tutu hunuu sɛ akyemfoɔ no, wɔn gyegye toɔ a, wɔn mfa mma, ɔde ba nso sika ketewaa bi, because they were not pleased sɛ wɔn bɛsom Asante, sɛ akɔ ayɛ sɛ yɛn nyinaa som Denkyira, nti yɛako ne yɛagye yɛn fa ahodie deɛ, ɛnneɛ nka ɛsɛ sɛ obiara kɔ ne baabi, di ne ho so, Asantefoɔ sɛ wɔn nte aseɛ saa, nti wɔn twɛn ara, dwira no duruiɛ na wɔamma no, Ɛna wɔn se, Aane, na kyerɛ sɛ wɔn rebɛyɛ dɔm atia yɛn, enti na ɛyɛ sɛ yɛkukum dɔm no nyinaa ne wei mu kɔko ntɔkwa. Ɛyɛ akyem bua kwa. Na ɛko no mu no, FKBua ma yɛhu Class One, P-Four, History, Sɔsitɛɛ Tutu died while crossing the River Pra and the objectives, obi ani hɔ bɛfeeli, nti woyɛ Asanteni na wote a ma no nha wo, ma no nyɛ wo dɛ sɛ yɛka wo, yɛbɔ wo din wɔ abakɔsɛm mu. Sɛ Tutu. ɛkɔɛ no wamma. Nti wamma no na ɛyɛ sɛ mampɔn na ɛtɔ so mmienu. Nti mampɔn hene no a ɔyɛ akuamoa panin na ɛsɛ sɛ ɔsɔre na ɔhwɛ akyire na yɛde ɔhene foforɔ di so. Ɛyɛ akwadaa koraa na more or less a teenager, ɛyɛ opoku ware. Yɛde no si akonnwa so. Nti yɛde no si akonnwa so. So you see the way Mampong was playing? Nti yɛbɔ no, ɛbɔ n'aba so sɛ, anaa yɛde kae no sɛ Awusia Hene. Nti wokɔ Asanteman mu a, ɔhene a yɛfrɛ no Awusia Hene no, ɔno ne Mampong Hene. Ɛne sɛ yɛde Asanteman no sii hɔ no, na wɔnhunu bi da sɛ ɔhene a wanwu wɔ ne mpa so na ɔkɔ kɔwu wɔ akono. Wɔbɔ mpofirim, wɔyɛ ho hwee, wɔnyɛ yie. Na papa no sɔre gyinae, Otumi siesie biribiara kamakamakama na ɔhwɛ ma yɛde ɔhene foforo de si akonnwa so. Nti ɛma yɛbɔ n'aba so sɛ awusua hene. Nti ɛde awusua hene wei de ɛ ɔde Opokuware sii hɔ no, na ɛyɛ sɛ ɔno second in command no ɔhwɛ sɛ yɛfrɛ no sɛ hwɛ nea wo wɔfa Osei-Tutu yɛ, ɛnyɛ ne wɔfa mpo, ne nana Opokuware na ne nana barima ne Osei-Tutu yɛbɔ tra akyire ansa na Kosi Obuadum ba bɛdi akonnwa. Wo nana osei tutu ɛyɛɛ time yɛkum wo nana bɛɛma obiri yɛboa no ofiri akwamu ɛbaɛ no first no obetu hyɛɛ wɔn so ɔno nso ɛkum dɔmaafoɔ no bi a wɔn mu hene dɔmaa kusi otwaa ne ti nti sɛ yɛkum wo nana osei tutu no a Your immediate preoccupation no ne sɛ wo ne Akyem-Abuakwa bɛkɔ akɔko ntɔkwa. Enti ɛma wɔn ne Akyem-Abuakwa kɔ kɔko ntɔkwa. Ɛma wɔn nso kum Akyem-Abuakwa hene a wɔfrɛ no Ofosuhene Apenten. Nti na ɛkyerɛ sɛ ayɛ one one. Na Owie yɛ no na owiei. Ɛɛ me ka sɛ Konfanoche ma Asantefoɔ rules seventy seven. One of them no ɛne sɛ, one of them ɛne sɛ, mɛ ma Asanteman ɛnhunu anaa sɛ wɔn aso ɛnte ne baabiara da sɛ ɔman foforɔ bi nso ayɛ sikadwa. Na baabi obi bia a wayɛ sikadwa no, sɛ sɛ motwa po anaa sɛ motra kwaeɛ anaa anwea, desert, na mo ne nipa no kɔ akɔko no, mo ne no nkɔko, na monyi sikadwa no mfiri ne nsam, ɛfiri sɛ asase yi so ha no, ɛsɛ yɛhunu sikadwa baako pɛ, ɛno ne Asanteman sikadwa. Wiase nyinaa?
Wiase nyinara, kɔmfoɔ no kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wɔhunu sikadwa baako pɛ, nti sɛ ɛbɛyɛ mmienu a, then there is a rivalry. Enti no, and since he was not expecting rivalry, no ɛyɛ sɛ yɛyɛ dɛn? No competitor, ɛyɛ sɛ Asantefoɔ kɔgye saa sikadwa no. Ɛna saa Domafoɔ yi a ɛwɔ hɔ yi, wɔn nuanom, wɔn nananom, Doma state no ɛyɛ ketewa bi na ɛwɔ Ghana, the real one no, wɔn na ɛfiri ɛyi, ɛfɛ, Nsuntire so, Kumasi hɔ a, a wɔn kɔɔ Ivory Coast, Wɔn kɔkyekyere kuro a yɛfrɛ no Gyaman kyerɛ sɛ wɔn agyae wɔn man wɔ ha na abɛpue hɔ. Gyaman hene Abu Kofi, a very powerful king, wayɛ sikadwa ɛna Opoku Ware teeɛ. Nti wɔteeɛ no ɛna ɔtoo no nkra sɛ, Mesrɛ wo a menyɛɛ krado sɛ me ne wo rebɛko ntɔkwa na mmom adeɛ no a woayɛ no ɛtia yɛn yɛ mmara. Nti no either sɛ wobɛnane no koraa a sikadwa nni hɔ bio anaaso sɛ wode bɛbrɛ yɛn yɛ mu baako. Ɛna Abu Kofi no nso too ne nkra sɛ, Na mo mmara no sɛ ntene mma menni hɔ. Hwɛ baabi a wowɔ ne hwɛ baabi a me nso mewɔ. Enti no, saa Akuamoa panin yi dii dɔm no anim, ɛyɛ Mampong Hene o, ne Opoku Ware tu Germanfoɔ so saa. That was the first German war, ɛkɔgyee kum Ɔyabu Kofi gye golden stool no firii ne nsam and as Komfo Anokye told them no, wɔn de baeɛ a na wɔn nanee no nti ɛnni hɔ bio nti ɛda so wɔ golden stool baako pɛ ansa na second ɛyi yɛfrɛ no sɛn German war ɛresan aba Osei Bonsu time ɛwɔ hene foforɔ a ɔno nso yɛfrɛ no yɛfrɛ no sɛ Adinkra Kojo Adinkra, ɔno nso kɔkɔyɛɛ Golden Stool bi berɛ, ɛwom sɛ ɛyɛ a na nnoɔma bi wɔ hɔ a wɔpɛ wɔn ho asɛm nanso Asante kɔgyeeɛ, wɔkum no kaa ho a yɛnanee no. Wɔ hene no anso hɔ, yɛfrɛ no sɛ, nea mebɔɔ ne din sisi yei, Sɛ Kuamoa panin, Ɔkoe paa after this war so na gains akyem and then ɛɛ ɛdi nk ɛyi yɛfrɛ no sɛ German no ɔsan ɛne ɛboa Opoku Ware ɛma ɔmo ne Nkoranza ɛka bɔɔ mu ɛne Techiman ɛkoeɛ a ɛmu no yɛkɔ faa Gyamrawa the famous Queen mother of Techiman ɛde no baa Kumasi so these are the some of the famous things a wɔhene no ɛyɛɛɛ.

Sikani Nkoman. So wate aseɛ? Ɛyɛ a na ɛyɛ mmoawa sɛ Asante Mampong tumi yɛɛ dɛn? Ɛtumi bɛnyaa saa diberɛ a kakraka wei sɛ wɔn na Asantehene nyinaa, Asantehene tumfoɔ nni hɔ a, wɔn na ɛhwɛ akyire, wɔn ara ne akonnwa no na ɛhwɛ akyire. And I think sɛ ɛnnɛ history yi ama yɛate aseɛ sɛ yes indeed, um, the chief of Asante Mampong deserves this honor. Uh, ɛyɛ ɔhene a ɔte akonnwa so. Uh, ɔfata sɛ yɛma no saa abodin. Silver stool, the only silver stool in the kingdom in Ghana, and the only golden stool in the kingdom and also uh, Ghana. Uh, sɛ wobɛkɔ ako Na yɛaka akyerɛ wo sɛ, Ɛɛ, wokura tuo deɛ, nanso mɛnyɛ dɛn? Mɛnto tuo no. Uh, in essence, all that Ogovanoche was trying to tell the uh, chief was that we need somebody a yɛde no bɛbɔ afɔdeɛ. We need somebody to be a sacrifice. ɛwɔ sɛ yɛde obi twa so. Na wohwɛ deɛ ɔkaeɛ no nso a, ɔsɛ tutu ntumi nkɔ because ɔno na yɛrekyekyere kuro no afa ne ho. Nti no sɛ ɔno kɔ a, nneɛma bɛyɛ basaa. Na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ obi yɛ dɛ etu ne ho si hɔ. Ha asɛm no ayɛ den yie na ɛnhu nso yie. Ɛmu nyinaa no ɛyɛ Asante Mampɔn. Nana hene na etuu ne ho sii hɔ sɛ, Nana, mɛkɔ, mɛkɔ na made me ho akɔ akɔgye Asanteman asi hɔ afiri ɛyɛ Dinkyirafoɔ nsam. Ah, anuanom, abakɔsɛm no, eh, sɛ me honam koraa yɛ me biribi. ɛyɛ interesting na ɛsan nso yɛ very sad but ɛsan nso ɛma wo that level of patriotic spirit a asantefoɔ wɔ ɛma wɔn man and i always say that asantefoɔ ɛyɛ so patriotic to the extent sɛ i i know sɛ if asante had been a country on its own a ka ɛtee ne ho sɛdeɛ na nka wɔn pɛ sɛ wɔyɛ ɛyɛ National Liberation Movement no a, a anka Asante bɛyɛ ɔman sɛ ɛyɛ country recognized internationally na yɛbɛnya ɔpemsoɔ sɛ ɔyɛ ɛyɛ monarch or the king na yɛnya a prime minister I bet you ahwɛ a asantefoɔ no koraa bɛyɛ wɔn a bɛyɛ wɔn kuro yie mehu ha a menka no but they will take things into their hand and there will be so much patriotic to their you know our country even today they are so much attached to who they are as asantes and you know abakɔsɛm wei ma me hunu baabi a ɛfiri a ɛyɛ asantefoɔ you know ɛdɔ wɔn mansa afei na mate aseɛ yi woyɛ wɔ abakɔsɛm foforɔ bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ atwenebɔ akodua ɔno nso saa ara, ɔno nso de ne nkwa atwa so saa ara. Nti nneɛma wei nyinaa kyerɛ wo sɛ ɛnnɛ sɛ Asantefoɔ ɛdɔ wɔn man, ɛdɔ wɔn hene, dɔ wɔn ahemfo, you know, ɛpɛ sɛ wɔn ɛde wɔn ahemfo ne wɔn uh, uh, culture ɛkyerɛ amanman anaasɛ even ɛnnɛ sɛ yɛhwɛ Ghana nyinaa eh, Asante ɛyɛ Asante culture anaa Asante kingdom no is the only uh, recognized kingdom internationally. Uh, yes, you may argue, but uh, the records are there. When you look at Abrofo, ɛyɛ eh, British, aman man a ɛyɛ eh, British ɛne wɔn ɛkoyɛ eh, during the colonial times mu hɔ na wohwɛ wɔtumi twerɛ India ne atwerɛ China wɔ hɔ ara na yɛde Ashanti aka ho a ɛyɛ ɛyɛ plug a ɛwɔ UK a ɛna a me ne wɔn ɛkasa yi amanman a ɛyɛ English aborɔfofoɔ ɛne wɔn ko yɛ wobɛhu India wobɛhu Kenya wohu Ghana deɛ wohu yɛ Ashanti. Kingdom. Ɛno kyerɛ wo ɛyɛ baabi a ɛyɛ Ashanti Kingdom no ayɛ dɛ adu. Na ɛnɛ abakɔsɛm nso ma wote aseɛ sɛ sɛ ɛnɛ ɛyɛ nkyirimma dɔ Asanteman, nkyirimma pɛ Asanteman, nkyirimma pɛ sɛ wɔde Asante si baabi yie a, na ɛkyerɛ sɛ wɔn nananom ayɛ. Nti no saa su, saa sunsum no, saa su no, ɛwɔ wɔn mu. Ɛno na ɛna ohu no. Nti sɛ ɛnɛ, ɛɛ, Asante ɛda so, ɛɛ, ɛwɔ ɛyɛ ɛɛ, amanman anaasɛ tribes a atwa yɛn ho ahyia a, ɛnyɛ biribiara ntira, ɛyɛ. ade wei nti, wohwɛ abakɔsɛm yi a, ɛnhu yie, na you know, ɛma wo wonya gyidie bi sɛ, ah, you know, if this is how we were to love our country Ghana, nka ɛnyɛ ne sɛ nka baabi a a way nti no eh, I've learnt a lot and I think sɛ ama ma te nneɛma bi ase sɛ wei nti ɛna Asantefoɔ nfa wɔn hene ɛne wɔn ahemfo ɛne wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ ah, ɛntoto fam koraa nti no share your view in the comment section ah, obi bɛka sɛ mfa wei ntwa to obi bɛka sɛ mmerɛ a na Asantefoɔ reko gye wɔn man no, na nkurɔfoɔ bi nso akɔka aborɔfo no ho a kyerɛ sɛ wɔrefaete anaa wɔn ne Asantefoɔ reko. Ɛkyɛ sɛ yɛhwɛ Ghana ha a, Asantefoɔ ayɛ bi, wɔn ayɛ bi. Wowɔ adwenkyerɛ bi a wobɛtumi akyerɛ ɛyɛ ɛwɔ ɛyɛ comment section hɔ. Do not forget to subscribe ma ɔwerɛ mfi sɛ wobɛ subscribe. na wahyɛ sɛ wopɛ video no a. Medase sɛ watie me na wahwɛ.